Durante di e ultimo simana nos a kompartí ku boso diferente resetanan usando ingredientenan di kalidat ku bo ta haña gewou na Vondentwil. Diferente reseta ku al sigur ta kontribuí ku nos salú. E siman aki un bes mas nos ta kompartí ku bo un healthy snack i nos tin e plaser di tin Olga Job serka nos. E ta un certified health and wellness coach, nutrishonista i tambe un detox specialist. Anto awe ta kompartí Algu ku nos masha interesante. Ami masha tempu Olga mi ta hopi interesá pa sa kon pa prepará e Raw Energy Non Carnivals aki. Olga un plaser. Sí, danki, danki. Non Carnivals, su neva bisa, den Yes. preparashon den karnaval, hopi bia nos ta kome, nos ta bebe hopi, anto awe mi ke kompartí ku bosnan un reseta ku ta simpel, ku ta raw, ku ke men eigenlik ku nos no ta kushiné, nos ta gewoon pone nan huntu, anto nan ta bira un snack hopi haltu. Anto haltu den kalidat di nutrishon tambe. Anto na Fondontuel akinan nos por haña hopi produkto ku ta limpi den ingrediente. Pasobra hopi bia, hopi ingrediente nan ta hinka hopi kuminda prosesá den kosnan manera koló, artificial flavors. Anto na Fondontuel nos por haña hopi produkto ku ta limpi, ku ta shen por shento natural. Anto awe nos ta bai usa un base di nechi, ku ta e esun ku ta duna e crunchiness. Algu cu ta sticky, cu ta mane e frutanan cu ta mane pegahoso, cu ta bin ponenle huntu. Mane dadel cu ta un hopi popular. Sí, fico, anto mulberries. Anto ri nos ta bay haci, anto play a little bit cu nos toppingsnan. Ok, interesante. Locual bo a menciona awor y tambe hopi importante pa semper bay na momento cu bo ta haci bo compra, Bo tira un bista na e parti patras di e pakete di e packaging kaminda ta indiká tur ingredientenan ku e produkto ta kontené, manera pa Kaby menshoná awor ei, kolor, sabor artifisial ku tin agregá den diferente produktonan. Bueno, laga nos ban pa e preparashon.

Preferibel pa usa un food processor en bes di un blender. Di cuenta bo ta ripara que la bira un tiki steki. Correcto. Un tiki mas manejabel pa cue. Nos por cuele of cu nos man, anto bo ta cuminsa lo resina aki, anto bo ta. Bo a misa e formanan ku bo kere. Pa bo krea un bala. Sí, pa bo krea un bala. Bo ta mira un tiki di vètnan ta tur e goeie vètnan eigelijk den nechinan ku ta bon omega fatty acids ku nos kurpa mester. Anto nada prosesá. Korekto. Oké, nos nos ta hasi e bala asina aki. Por tabata bo a hasi un kurason mes. Anto era ei. Nos por hasi de manera aki òf nos ta kuele ku un. device, un scoop asina aki, anto tambe e ta bira un tiki mas grandi, pero asina ki tambe nos por kuele, anto di asina aki tambe ta fásil pa nos tin e porshon. Mas práktiko. Mas práktiko, sí. Perfekto. Nos non-carnivals ta kla. Ta olé dushi, bo ta olé? Sí, e ta olé dushi. Anto e kos mas importante ta pa nos komprondé ku raw foods ta kumindanan ku nos no ta kushiná pero nan tin hopi mas nutrishon. Dus hopi bia ora nos ta kushiná e kumindanan nos ta pèrdè vitamina B òf vitamina C. Eksaktamente. Pero den e kaso aki bo ta haña tur e nutrientenan ku tin originalmente den e produkto. Awor aki nos ta ban dep nos

Anto sei ta hopi bon pa hormonan, anto pa energia natural. Ok. Nos ta usa tambe sesam seeds, nos tin organic tambe, nos coconut shred it. Tole masha dushi mes. Nos ta holi dushi. Aha. Anto nos tin nos hemp seeds. Hemp seeds ku tur e seedsnan eigenlik ta hopi halto den omega fatty acids plus Ok. proteina. Dus nos paña extra proteina pabia ora nos ta train, ora nos ta hasi ehersisio, nos paña e extra energia ei tambe. Y durante carnaval ora nos ta baila. Exactamente. Bueno laga nos ban cuminsa dep. Na Van den Peel mi a hanja shredded coconut, organic, bio, perfect pa nos non carnivals. Yes all de nan ta ready, bo a caba di prepara e raw energy non carnivals. Nan ta mustra hopi duchi y nan ta super healthy. Ta algo cu mi ta cumpra tur dia. Mi mester ta sincero, tur dia na momento cu mi bishita gym, mi ta gusta am come uno pasobra e ta boost bo energia. Manera bo a indica e tin e goeie vettenan, tur e nutrientenan cu bo curpa tin mester. Anto, claro, bo ke tin un snack, semper bay ami ta recomenda pa bo scoge, pa bo opta pa un snack salud. Anto esaki bo mes por prepare. Na cas. Mi ta e purba uno, cua ta bo favorito? Cua di bo top, e top esa ta bo favorito? Esa ta moeilijk pasobra ta tur ta dushi, pero. Mi ta bai p'e coco. Mi ta bai p'e coco. Mi ta e purb'é. Mmm. Heerlijk. Anto si nos pone un rato den frigidera ta bira ainda un tiki mas stijf, un tiki mas duru, anto era ei ta mas fácil pa come sin e kai, ban bisa. Pero ta fácil pa carnaval. Tremendo. Nos papa ta baila. Bo ta sinti e zoetigheid pasobra tin e dadel den dje. Fantástico. Bishita pa nan tuel i skohe e mihó kalidat di produktonan i kòrda, skohe salú durante di e temporada aki.